details ze nagya ati Bruce ninkukunda kandi ninkunda comedy zawe ninkunda videos zawe and ga buhweju katara niina ninshaba opostingire obuzibu bwangye ba followers bawe abarungi banyambe nkoku ndebire ku barigye kuhabura omushiki ogu origye kutupostinga nyowe n'omushiki wangye titwe nitukundana kandi omu kwezi kw'okubanza mutungire tukatandika kwegaita ninga shi twatandika kwepiikya nikwo ku yaakihandiika ngu Mutakaasheka. Ku haabaire hahwire okwezi b'okubyama hamwe ninga shi b'okwepiikya. So yaagira ngu bwanyima y'okwezi kumwe barikwepiikya, omwishiki girlfriend we yaamugira ati, yaamuteera amakuru marungi ninga mabi ati nyine enda. Omwojo yaashemererwa yaamugira ati obaire waakyebeize? Omushaija ati, Ahaa, tinkakyebeeza ti kuryo oku nkwehurira aha n'oku misingire periods zangye, nyine enda. So yaagira ati, na omwishiki naamugira nti, reka tugyende tukyebeze tukonfaminge gye ahabw'okuba abashaho nibo barikubaasa kutugambira, noobaasa kushanga oinemu obuzibu obundi. Omushaija agira ati, to ati tokunyesiga, toku ati toku tokutwara bigambo byangye. Omurundi agira ati, nimbitwara ati kandi ninkwesiga. So woona oku woona omushikia nyamushiki agira ati, woona onyesiga? eby'okukyebeza byesaasire. Eki oraabe kwegyere n'ebyangye, tukore ki? Noobimanya ebya rukundo nagira ati noobimanya, so hati omuntu noobaasa kumuyihamu obwesigwa nainga shi ateekateekye ngu noomwerarikirira. Hati naikiriza naamugira nti, mbwenu naakutwekire, reka nkutware omu bazaire nyije owaanyu nkushabe, nkushwere gye, niiwe nkutware omuka nkushwere tukore amaka ahabw'okugira ozaarire omu maka agatari ag'omu mihanda. Nyamushi agira ati Nyowe tindi ready, nkiri muto, tinkabaire kuza omu maka kandi tinkabaire kuzaara, tinyenda nanyenda ngu tugiihemu. Ebintu bigumire byorobi nakakye. Omwojo nagira ati Binshobera, ndeeba omushiki, mbura kumwetegyereza, mpuna amamwe ngira nti reka mbwenu kambe ndinzire obundi akayeteera ki? Ayeteera omu kifuba. Hahwaho ebiro nka bina. Ninga shi bwanyima y'ebiro bina omushija agira ngu nanda kugyenda kuza kutayaya we akamugira ngu naza omu banyabuzare be hati kwahikayo agyenda akasheshe mu evening bahurira kurana aha WhatsApp ayenda ngu amuterere shi amutera shaha nka mukaga aho gwekiro esimu ekwata omushija omushija amugira ati yes asire omukazi wangye arikusheka ku abaza kuhurira hurira nk'omuntu ya buruka okwo yakwata esimu ya gi switchinga off atera arugaho bushesha abyesasira abirugaho ebyagyenda. Mbwenu omushika ataaruka yoomubuuza ati, Esimu yaawe kangiteyo ekiro? Kankwatsa omushika kangira ngu nduge aha mukazi we? Ati, N'enki? Ati, Kandi esimu k'eija ekaza off, off abruptly, haabaireho ki? Omushija amushukya amugira ati, Ataabaara uncle. Ati, Abaire naarenda kukuteganisa kucekinga akareeba waaba ori efuuhi. Ati, Mbwenu ati, na hati obundi gyahikire ati, na hati oine omushija buzima ta efuuhi? Ati, Kureba ngu kureba ngu ta, ta, ta, ta, taka, Omwojo amugira ati kashembe ninkuterera ntere off nomanya omuntu yaba nabiiha ningira nkoko so mbwenu omwojo nagira ati obuzibu obuntungire omwishiki nyine oku mwerarikiriire haine oku nyerarikiriire haine oku nkuraba negyenda oku yangire nti tugyende tukyebeze akahanga nkamugira nti tugyende nituza omu maka nkushwere ahabw'okuba n'obu ntaha n'okumudetinga kuza kwikiza nkamugira nti niinyenda kumushwera tibibe by'okumuryamu buryamu niinyenda kutuza omu maka. Hati ninyebuuza ekikumwanyisa kugira ngu tugyende mushwere nangwa endayo okukyebeza ka agyende kure kyakuba ntaha nimbyama nawe non stop nimbaasa kugira ngu tineyangye ekyo timbiire tinkukyerakira kwonka ekikugira ngu ntakwenda kushwerwa ninga nanda kwihamu enda niki kandi kunarenda nekyo ekyabaire ekyokuta esimu nkakwata omushaija naye ebyagambire nkareeba bitakukwatagana nayeyakirira mbwenu enda mureke agyemu ninga mwangye ahabwokuba nindeeba ngu hati nyine emitima ebiri nindeeba tinkumukunda ahabwokuba tinkimwesiga. Nyamushiki noreeba ngu nawe harimu ebi arikureeba bitarimu direct, omuntu owaabaire naagira ati niinyenda omushaija orikuza kunshwera, niinyenda omushaija orikuza kunkunda, mbwenu hati naayenda ngu twihemu enda yaitu, naagira ngu mbwenu abahagizi bankore tiivi, akore ki? Aikirize aihemu enda then agume n'omwishiki naaryamu nainga ayesaasire omwishiki agarukye aha street car atunge omuntu ou arikubaasa kukunda bakaza omu maka, kureeba eki nikyo arikwenda so muhabure kandi mwebare. Ku ndankore tiivi egyo niyo yaaba eri ebaraha nimuza kuteeka obuhabuzi bwanyu omu comment section kandi muteebwa n'okuza aha YouTube muka subscribinga tukongyera aha family nk'oku twine family aha YouTube. Egi program y'ebaraha neeba neekuhikibwaho aba Kampala Katare ab'okushangwa UAE omuri Abu Dhabi niba- bakureeteire ebyokurya byona ebikuruga omu nsi yaitu Uganda baabikureetera aha kyeeyo. Iwe otaha aha kyeeyo oine ebizibu by'oku- by'ebyokurya